Hormatly Prezidentimiziň Magtymguly, dünýäniň akyldary atly täze kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasynyň geçirilmegi dowam edýär. Şeýle dabara Aşgabat şäher häkimliginde Türkmenistanyň Gurluşyk-we-senagat toplumy tarapyndan geçirildi. Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň täze kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy aýdym-sazly hem-de edebi-çeper mazmunly çykyşlar bilen utgaşdy. Tanyşdyrylyş dabarasy Magtymguly Pyraga bagyşlanan edebi-sazly kompozisiýanyň ýerine ýetirilmeginden başlandy. Beýik söz ussadymyzyň döredijilik mirasyndan parçalaryň edebi-çeper keşpde ýerine ýetirilmegi dabara gatnaşyjylarda ýakymly täsirler galdyrdy. Şeýle hem ýerine ýetirilen edebi-çeper mazmunly çykyşda Berkarar döwletimiziň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň tagallalary bilen Magtymguly Pyragynyň ynsan kalbyna şuglasyny çaýýan Pähim-paýhasynyň dünýäde rowaçlanýandygy açylyp görkezildi. Munuň özi Gahryman Arkadagymyzyň Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy atly ajaýyp şygrynyň dörüjilik işgärleri tarapyndan ussatlyk bilen ýerine ýetirilmeginde hasam aýdyň ýüze çykdy. Soňra hormatly Prezidentimiziň Magtymguly, dünýäniň akyldary atly täze kitabynyň tanyşdyrylmagyna giň orun berildi. Täze kitap bilen tanyşdyrylyş dabarasyna çykyş edenler Kitaby ýüzlerine sylyp, şeýle ajaýyp eserini sowgat edeni üçin hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyza tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, alkyş sözlerini aýtdylar hem-de döwlet Baştutamyzyň eserleriniň höwrüniň köp, ylhamynyň hasam ýiti bolmagyny arzuw etdiler. Täze kitapda türkmen halkynyň durmuşynda, dünýä edebiýatynyň altyn hazynasynda Magtymguly Pyragynyň eýeleýän orny giňişleýin açylyp görkezilýär. Şeýle hem akyldaryň döredijiliginiň we durmuş ýolunyň Almy esasy öwrenilişi, şygyrlaryndaky pähim-paýhaslaryň dünýäde parahatçylygy pugtalandyrmakdaky ähmiýeti, Pähim-paýhas ummany, Magtymguly Pyragy diýen ajaýyp şygara beslenip geçen iki müň ýigrimi dördünji ýylda Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň üç ýüz elli şanly senesi bilen bagly geçirilen halkara çäreler barada söhbet edilýär. Çykyş edenler Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň halkymyza mynasyp sowgat eden nobatdaky kitabynyň ylmyň we çeper edebiýatyň muşdaklaryna, türkmen akyldary Magtymgulynyň edebi mirasyny öwrenijilere hem-de giň jemgyýetçilige niýetlenilip, onda türkmen halkynyň häzirki we geljekki ösüşleriniň ruhy-aňyýet daýanjy bolan halk paýhasynyň beýik akyldaryň şygyrlaryna siňen örän täsirli we güýçli paýhas akabalarynyň many-mazmunynyň ýüze çykarylýanyny, şol paýhas hazynasynyň häzirki döwrüň nazary bilen gaýtadan seljerilýändigini belediler. Kitap ýokary çaphana usulynda neşir edilip, üç dilde, türkmen, rus we iňlis dilleriniň hersinde aýratyn kitap görnüşinde giň halk köpçüligine ýetirildi. Onuň sahypalarynda Magtymguly hem-de onuň ömri we döredijiligi barada, şeýle hem Beýik söz ussadynyň durmuş pursatlaryndan çeper beýan edilen parçalar şekillendirilen dürli suratlar ýerleşdirilen Magtymguly Pyragynyň şekillendiriş sungatynyň dürli usulynda beýan edilen çeper keşpleri, türkmen tebigatynyň özboşa ajaýyplyklarynyň suratlary, geçen ýyl paýtagtymyzyň ajaýyp künjeginde açylan Magtymguly Pyragynyň belent ýadygärligi we Magtymguly Pyragy medeni-seýilgäh toplumynyň şekilleri hem-de Beýleki ençeme owadan suratlar hem okyjynyň ünsüni çekýär. Tanyşdyryş dabarasynyň dowamynda täze kitabyň mazmuny baradaky çykyşlaryň bu eserden bölekleriň mysal getirilmegi arkaly beýan edilmegi hasam täsirli boldy. Täze kitabynda hormatly Prezidentimiz beýik akyldara çuň paýhas, ýiti zehin bilen düşünmegiň zerurlygyna ünsi çekýär. Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň parasatlyk bilen belleýşi ýaly, Magtymguly bir ummandyr, düýbüne çümmeseň, onuň dürlerini çöpläp bilmersiň. Magtymguly bir asmandyr, ýyldyz bolup beýgelmeseň, onuň belentligine göz ýetirip bilmersiň. Magtymguly bir ynsandyr, beýik häsiýetlere eýe bolmasaň, onuň kämilligine akyl ýetirmek mümkin däldir. Döwlet Baştutanymyzyň täze kitabyny okap, Gündogaryň beýik akyldary Magtymguly Pyragynyň paýhas ummanynyň gymmatyna düşünmek bilen birlikde, döwrüň ýene-de bir beýik hakykatyna göz ýetirýäs diýip, çykyş edenler aýtdylar. Şunuň bilen baglylykda, geçmişde akyldar şahyrymyzyň göwherden gymmatly paýhasly şygyrlarynyň halkymyzyň durmuş ýolunyň şamçyragy bolan bolsa, Häzirki döwürde Gahryman Arkadagymyzyň, hormatly Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň öz halkyna beren, eziz Watanymyza belent söýgi-sarpasynyň, adalatly, ynsanperwer döwlet syýasatynyň, beýik adamkärçilikleriniň türkmen halkynyň ykbalyna ýagty saçýan nurdugy, halkyň geljeginiň mizemez daýanjy bolup durýandygy nygtaldy. Dabaraň dowamynda çykyş edenler häzirki döwürde hormatly Prezidentimiziň hem-de Gahryman Arkadagymyzyň yzygiderli tagallalary netijesinde Gündogaryň beýik akyldar şahyrynyň baý medeni mirasyny ylmy esasda öwrenmäge we täze golýazmalaryny ýüze çykarmaga ägirdüli mümkinçilikleriň döredilendigini nygtadylar. Bu bolsa halklaryň kalbynyň töründe hemişelik orun alan şahyryň döredijiliginiň dünýä ýaýylmagynda aýratyn ähmiýetliler. Tanyşdyryş dabarasynyň dowamynda aýdym-sazly çykyşlar hem-de Magtymguly Pyragynyň we Gahryman Arkadagymyzyň şygyrlaryndan çeper okaýyşlar ýerine ýetirildi. Umuman, hormatly Prezidetimiziň täze kitabynyň tanyşdyryş dabarasy Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň nobatdaky täze eseriniň halkymyzyň şanly geçmişine, türkmen döwletliligini berkarar etmekde nusgalyk işleri bitiren beýik taryhy şahsyýetlerimize guwanmakda, hususanam Gündogaryň akyldary we halkymyzyň ajaýyp nusgawy şahyry Magtymguly Pyragynyň şygyrlarynyň ylmyň we çeper edebiýatyň muşdaklaryna hem-de beýik söz ussadymyzyň edebi mirasyny öwrenijilere hem-de giň jemgyýetçilige egsilmez ruhy çeşme bolup durýandygyny ýüze çykardy. Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkeziniň edara binasynda Türkmenistanyň Agrosenagat işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň, Ylym we bilim işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň hem-de Saglygy goraýyş işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň Geňeşleriniň bilelikde guramaklarynda Türkmenistan parahatçylygyň we ynanç bilen Watan atly maslahat geçirildi. Bu ýerde bellenişi ýaly, hormatly Prezidetimiziň we Gahryman Arkadagymyzyň tagallalary esasynda ösüş-özgerişlere beslenýän zamanamyzda türkmen halky şan-şöhratly taryhynyň ýene bir nurana sahypasyny açdy. Berkarar Watanymyzda her ýyly döwrüň belent ruhuna kybap gelýän şygar bilen dabaralandyrmak däbine eýerilip, iki müň ýigrimi bäşinji ýyl Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly diýlip yglan edildi. Şunda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň wekillerinden, ýurdumyzyň iri jemgyýetçilik birleşiklerinden, zähmetkeş toparlaryndan we raýatlarymyzdan gelip gowşan teklipleri, Gahryman Arkadagymyzyň Türkmenistan, parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany atly ajaýyp goşgusyna esaslanylmagy, Milli Liderimiziň gymmatly maslahatlaryna eýerilmegi şeýle hem ýurdumyzyň başlangyjy bilen Birleşen Milletler Gurabasynyň Baş Assambleýasy tarapyndan biragyzdan kabul edilen Iki müň ýigrimi bäşinji ýyl Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly atly Kararnamanyň göz öňünde tutulmagy eziz Diýarymyzda döwletli ýörelgeleriň dowamaty beslenýändiginiň nyşanydyr. Iki müň ýigrimi bäşinji ýylyň milli we halkara derejede yglan edilen şygarlarynyň biri-biri bilen aýrylmaz baglanyşykly bolmagy Türkmenistan bilen Birleşen Milletler Guramasynyň arasyndaky gatnaşyklaryň barha rowaçlanýandygyna şaýatlyk edýär. Döwletimiziň daşary syýasy strategiýasynyň Bitaraplyk ýörelgesi we Milletler Bileleşiginiň işi bütin dünýäde parahatçylygy, ählumumy abadançylygy, durnukly ösüşi üpjün etmegi nazarlaýar. Şunuň bilen baglylykda, Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýylynda ýurdumyzyň Bitaraplygyna otuz ýylyň, Birleşen Milletler Guramasynyň döredilmegine, Segsen ýylyň dolýanlygy hem ýatlanylmaga mynasyp ýakymly hakykatdyr. Şeýle hem bellenişi ýaly, şu ýyl agzybir hem zähmetsöýer halkymyz hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda hemişelik Bitaraplygymyzyň otuz ýyllyk toýuny, Halkara parahatçylyk we ynaşmak ýylyny uly dabaralara beslemek babatda möhüm çäreleri görýär. Munuň özi Berkarar döwletimiziň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe Türkmenistanyň Bitaraplyk syýasatynyň giň mümkinçiliklerini dabaralandyrmakda, Döwletimiziň dünýädäki ornuny mundan beýläk hem berkitmekde, ýurdumyzyň Bitaraplyk hukuk ýagdaýynyň dünýäde syýasy durnukgullygy saklamakda hemem hemmetaraplaýyn goldamakda, ählumumy parahatçylygy we howpsuzlygy pugtalandyrmakda, hoşniýetli goňşuçylyk, dostluk we hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ösdürmekde, bütin dünýäde durnukly ösüşi üpjün etmekde ýurdumyz tarapyndan alnyp barylýan işleri täze badalga berýär. Türkmenistan hemişelik Bitaraplyk, parahatçylyk söýüjilik, hoşniýetli goňşuçylyk ýörelgelerine eýerip, taryh üçin uzak bolmadyk döwürde halkara derejesinde uly abraý gazandy. Bitarap Watanymyz ykdysady taýdan ýokary depginler bilen ösýän döwletleriň hataryna goşuldy. Bu ýerde bolan çykyşlarda Berkarar döwletimiziň täze ýaman galkynyşy döwründe bütin dünýäde parahatçylygyň berkidilmegine, türkmen hem dünýä halklarynyň dost-doganlyk gatnaşyklarynyň rowaçlanmagyna uly goşant goşýan, Milli Liderimiz Gahryman Arkadagymyzyň hem-de hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň täze başlangyçlarynyň mydama üstünliklere beslenmegini, janlarynyň sag bolmagyny, ömürleriniň uzak bolmagyny, il-ýurt bähbitli işleriniň rowaçlyklara beslenmegini arzuw etdiler.
Ýagşy niýetleri, uly arzuwlar bilen garşylanan täze iki müň ýigrimi bäşinji Halkara parahatçylyk we ynanyşmagyň ýylgymyzyň dabaralary paýtagymyz Aşgabatda ýokary joşgun bilen bellenilýär. Ýurdumyzyň her bir künjüni bezelen arçalaryň jadyly öwüşginlerine beslenýän bu şadyýan toý aýratyn hem paýtagtymyzdaky Älem medeni-dynç-alyş merkeziniň öňündäki ýurdumyzyň baş arçasynyň ýanynda ýygnanan çagalara bimöçber şatlygy paýlaýar. Mekdep okuwçylary iň bir arzyly möwsüm bolan gyşky dynç-alyş möwsümini şadyýanlyga besläp dowam edýärler. Älem medeni-dynç-alyş merkeziniň öňündäki meýdançada guralan Baýramçylyk dabarasy Aşgabat şäher Köpetdag etrap häkimligi we Aşgabat şäher Medeniýet müdirligi tarapyndan guralyp, bu gezek hem Aýaz Babadyr Garpamyň ertekilerini gatnaşmanlarynyň gatnaşmagynda aýdym-sazly şowhunly şagalaňly ýokary ruhubelentlikde degişdi. Büzmeýin etrap medeniýet öýleriniň işgärleriniň gatnaşmagynda geçirilen Täze ýyl dabarasy çagalarda ýakymly täsirler galdyrdy. Baş arçanyň ýanynda ýaňlanan döwrebap aýdymlar, goşgular, ýerine ýetirilen joşgunly tanslar bagtyýar çagalaryň Galkynyş döwrümde waspy bolup ýaňlandy. Arzuwlaryň hasyl bolýan bagtyýar çagalygyň ýurdy hasaplanýan Türkmenistan Watanymyzda körpeleri hemmetaraplaýyn üns-alada bilen gurşap almak, olara durmuşyň naýbaşy miwelerini bagyşlamak milletimiziň asylly däp-dessurlaryna bardyr. Döwlet Baştutanymyzyň ýurdumyzyň çagalarynyň, ýetginjekleriniň gyşky dynç alyş möwsümini many-mazmunly, gyzykly hem peýdaly guramak baradaky tabşyryklaryndan ugur almak bilen öz işini guraýan Türkmenistanyň Bilim ministrligi jemgyýetçilik guramalarynyň düzümleri hem bu ugurda işjeňligi artdyrýar. Äle medeni-dynç alyş merkeziniň öňündäki baş arçada geçirilýän dabaralara ýurdumyzyň welaýatlaryndan gelen myhmanlar, gyşky dynç alyşda dynç alýan mekdep okuwçylary hem gatnaşýarlar. Paýtagtymyzda syýahat edýärler. Çagalar barada taýsyz tagallalar etýän, ýurt we halk bähbitli işleri öňe sürýän döwlet Baştutanymyzyň parasatly baştutanlygynda, Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýylynda okgunly ösüşler gazanylyp, diňe ýeňişleriň ýaran boljaklygy gümansyzdyr. Ruhubelent nesilleň, bagtyýar çagalaryň ýurdy hasaplanýan Türkmenistan Watanymyzda körpeleri hemmetaraplaýyn üns-alada bilen gurşap almak döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir. Bu ýerde körpeleriň ýerine ýetiren goşgudyr aýdymlary baýramçylyk çäresiniň täsirini has-da artdyrdy. Baýramçylyk dabarasynda körpelere baýramçylyk sowgatlary gowşuryldy. Milli Liderimiz Gahryman Arkadagymyza hem-de hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyza aýdylan alkyş sözleri çaga kalplardan joşup çykdy.
Paýtagtymyzyň Ylham seýilgähinde bezelen Täze ýyl arçasynyň ýanynda Aşgabat şäher Berkararlyk etrap häkimliginiň guramagynda geçirilen baýramçylyk dabarasy hem şatlyk-şowhuna beslenip, bu ýere gelen körpelere ruhubelentlik paýlady. Bu seýilgähiň çar ýanynda owadan hem täsin görnüşdäki ýerli we bezeg, gyrymsy agaçlaryň, gülleriň köp sanly görnüşleri Bu ýere gelýänleriň kalbyna ýakymly duýgulary bagyşlaýar. Dabarada bagtyýar çagalaryň Täze ýyl baýramçylygy mynasybetli ýaňlanan joşgunly aýdym-sazlary dabara gatnaşanlaryň baýramçylyk ruhuny goşalandyrdy. Bu ýerde ýaňlanan mukamlar Galkynyşly döwrümiziň Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň döwletli tutumlarynyň, Täze ýyl baýramçylygynyň ak mermer Aşgabadymyzyň waspyny ýetirip, kalplary heýjana getirdi. Täze ýyl arçasynyň daşynda bagtyýar çagalaryň şatlanmaklary dabaranyň aýratyn bezegine öwrüldi. Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda Berkarar döwletimiziň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe geçirilýän her bir baýramçylyklar milli öwüşginde, ýokary derejede geçirilýär. Bu ýerde körpeleriň ýerine ýetiren goşgudyr aýdymlary baýramçylyk çäresiniň täsirini hasam artdyrdy. Döwlet Baştutanymyzyň taýsyz tagallalary bilen Täze ýyly ýurdumyzyň ähli raýatlarynyň mynasyp garşylamagyny üpjün etmek, ulylar we çagalar üçin medeni-dynç alyş, ýokary derejeli baýramçylyk dabaralaryny guramak üçin zerur çäreler görüldi. Dabara gatnaşyjylar birek-biregi täze iki müň ýigrimi bäşinji ýyl bilen gutladylar. Täze ýylyň yrsgal döwletli, bereketli, hasylly, bagtyýar ýyllaryň biri bolmagyny, saçaklarymyzyň berekediniň artmagyny, hemmeleriň janynyň saglygyny, şadyýanlykda, bagtyýarlykda ömür sürmegini, çagalaryň gülküsiniň hem-de aýdym-sazlaryň owazynyň gözel Diýarymyzda ýaňlanyp durmagyny arzuw etdiler. Berkarar döwletimizde zehinli ýaşlary ýüze çykarmak üçin ähli şertler döredilen medeni we aň-bilim merkezleri ýurdumyzyň ähli künjeklerinde guruldy hemem olaryň gurulmagy dowam etdirilýär. Häzirki Berkarar döwletimiziň täze ýamynyň Galkynyşy döwrüniň dowam edýän ajaýyp günlerinde bolsa, ol binalaryň içi hem daşy çagajyklaryň, körpeleriň şatlykly seslerine beslenýär. Elbetde, bularyň ählisi hormatly Prezidentimiziň taýsyt-tagallalarynyň netijesinde amala aşyrylýar. Täze ýyl baýramy, arzuw-umytlaryň, islegleriň hasyl bolýan baýramy. Bu baýramçylyk özünde täsinlikler dünýäsine çagyrýan süýji pursatlary ýadyňa salýar. Paýtagtymyzyň bagtyýar çagalaryny bir ýere jemlän bu çäre diýseň uly şatlyk-şowhuna beslendi. Mahlasy, mekdep okuwçylarynyň iň bir arzyly möwsüm bolan gyşky dynç alyş möwsüminiň her bir gününi şadyýanlyga besläp dowam edýärler. Goý, iki müň ýigrimi bäşinji ýyl hem düşümli ýyllaryň biri bolsun! Biziň ýyllarymyzy, aýlarymyzy, her bir günümizi bagtyýarlyga besleýän türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň hem-de döwlet Baştutanymyz Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň janlary sag bolsun, ömürleri uzak bolsun, tutumly işleri elmydama rowaçlyklara beslensin!

Essalawmaleýkim hormatly Aşgabat şäheriniň ýaşaýjylary we myhmanlary! Türkmen halkynyň Milli Lideri, Gahryman Arkadagymyzyň döwletli tagallalaryny Täze öwüşginlerde mynasyp dowam etdirýän hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallasy bilen, berkarar Watanymyzyň ýol-ulag ulgamlaryny dünýäniň iň ösen tehnologiýalary bilen üpjün etmegi halk bähbitli işleriň barha rowaçlanýandygyna şaýatlyk edýär. Şeýle ajaýyp mümkinçilikler paýtagtymyzda hem-de welaýatlarymyzda täze gurulýan nurana ýollar, aýlawly köprüler, durky diýip göter üýtgedilen iki taraplaýyn köçeler bularyň ählisi hem sürüjileriň hem-de ýolagçylaryň rahatlygy üçin döredilen şertlerdir. Ýurdumyzda häzirki günde ulaglaryň sanynyň gün-günden artýan döwründe ýol hereketiniň howpsuzlygyny üpjün etmek, ýol-lag hadysalarynyň öňüni almak esasy wezipeleriň biri bolup, bu wezipe her bir raýatymyzyň döwrebap we jogapkärçilikli çemeleşmegini talap edýär. Türkmenistanyň ýol herkediniň kadalarynda bellenişi ýaly, sürüji ulagyny gatnawyň köplügini, ulagyň we ýüküň aýratynlygyny, ýagdaýyny, ýol we howa şertlerini hususan-da herekediň gara görnümiň ýagdaýyny nazara almak bilen kadalaryň talaplaryny berjaý etmäge mümkinçilik berýän hem-de bellenen çäklendirmelerden geçmeýän tizlik bilen sürmelidir. Ilatly ýerlerde ulaglaryň altmyş kilometr sagatdan ýokary bolmadyk tizlik bilen hereket etmegine rugsat berilýär. Ilatly ýerleriň daşynda bolsa ýeňil awtoulaglara hem-de rugsat edilen aňrybaş agramy üç ýarym tonnadan köp bolmadyk awtoulaglara togsan kilometr sagatdan ýokary bolmadyk tizlik bilen hereket etmäge rugsat berilýär. Şeýle-de awtoulaglara, Wekçi awtoulary uly ýük awtoulaglaryna ilatly ýerleriň daşynda ýetmiş kilometr sagatdan ýokary bolmadyk tizlik bilen hereket etmäge, nowasynda adam gatnadýan ýük awtoulaglarynyň sürüjilerine bolsa altmyş kilometr sagatdan ýokary bolmadyk tizlik bilen hereket etmäge rugsat berilýär. Şonuň ýaly-da paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň çäginde hem-de welaýatara ýollarynda ýol hereketiniň kadalarynyň berjaý edilişine gözegçiligi güýçlendirmek hem-de düzgün bozulmalaryň öňüni almak tizlik kadalarynyň dogry ýerine ýetirilişine gözegçilik etmek maksady bilen, paýtagtymyzyň köçeleriniň we şaýollarynyň hem-de welaýatara ýollarynyň ugrunda awtoulaglaryň tizligini ölçeýän wideogözegçilik enjamlarynyň üsti bilen degişli işler güýçlendirilen tertipde alnyp barylýar. Hormatly sürüjiler, biziň her birimiz ýol hereketiniň kadalarynyň bellenilen çäklendirmelerden geçmeýän tizlik bilen awtoulagy dolandyryp, birek-birege sylag-hormatly bolsak, özümiziň we beýleki hereket gatnaşlaryň howpsuzlygyny üpjün etdigimiz bolar. Çünki ýol herkediniň howpsuzlygy, ömrümiziň rahatlygy. Ýoluňyz ak bolsun, eziz watandaşlar!
Türkmenistanyň Döwlet sirkiniň öňündäki arçanyň ýanynda Aşgabat şäher Bagtyýarly etrap häkimligi tarapyndan geçirilen baýramçylyk çäresi çagalara ýakymly duýgulary paýlady. Häzirki günlerde paýtagtymyz Aşgabatda geçirilýän medeni çäreler bagtyýar körpeleriň gyşky dynç alyş günleriniň ýokary ruhubelentlige, şadyýanlyga beslenip geçmegini şertlendirýär. Aýazbabadyr Garpamyk we çagalaryň ýakyn dostlary bolan türkmen halk ertekileriniň baş gahrymanlarynyň keşbine giren dostlar bilen şatlanmaklary baýramçylyk çäreleriniň aýratyn bezegine öwrülýär. Baýramçylyk dabarasynda ýaş nesilleriň ýerine ýetiren ajaýyp aýdym-sazlary, joşgunly tanslary, Täze ýyl arçasynyň ýanyndaky şatlyk şowhuny has-da belende göterdi. Ýokary ruhubelentlige beslenen dabara oňa gatnaşanlarda ýakymly täsirler galdyrdy. Hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyş döwründe kemala gelýän ýaş nesiller üçin olaryň geljekde sagdyn bedenli, sagdyn pikirlenmäge ukyply adamlar bolup ýetişmekleri üçin döredilýän mümkinçilikler sanardan kän. Ylymly-bilimli, sagdyn nesiller geljegimiziň eýeleridir. Hormatly Prezidentimiz ýaş nesillerimiz barada bimöçber tagallalar edýär. Şol tagallalaryň esasynda dünýä ülňülerine gabat gelýän enjamlar bilen enjamlaşdyrylan medeni-dynç alyş desgalarynyň ençemesi guruldy. Häzirki Berkarar döwletiň täze ýarynyň Galkynyş döwrüniň dowam edýän ajaýyp günlerinde bolsa ol binalaryň içi hem daşy çagajyklaryň, körpeleriň şatlykly seslerine beslenýär. Ýurdumyzda zehinli ýaşlary ýüze çykarmak üçin ähli şertler döredilen, täze-täze ajaýyp döwrebap mekdepler, mekdebe çenli edaralar, Sport meýdançalarydyr stadionlar, medeni we aň-bilim merkezleri ýurdumyzyň ähli künjeklerinde guruldy we olaryň gurulmagy dowam etdirilýär. Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary bilen, ýurdumyz toý-baýrama beslenip, taryhy ösüşleriň aýdyň ýoly bilen ynamly öňe barýar. Berkarar döwletimiziň täze ýarynyň Galkynyş döwründe iki müň ýigrimi dördünji ýylda ýurdumyzda ähli ugurlar boýunça uly ösüşler gazanylyp, belent sepgitlere ýetildi. Bu ýerde ruhubelent nesiller ak Aşgabadymyzy, Bagtyýar çagalygy, hormatly Prezidentimiziň durmuşa geçirýän beýik özgertmelerini, Täze ýyl baýramyny aýdym-sazly çykyşlary bilen wasp etdiler. Bu ýerde ýaňlanan mukamlar ýaş nesilleriň döwlet Baştutanymyza çäksiz söýgüsi bolup ýaňlandy. Belent heňde ýerine ýetirilen her bir çykyş aýratyn öwüşgine eýe bolup, bu ýere gelenleriň gyzgyn el çarpyşmalaryna mynasyp boldy. Bilşimiz ýaly, şu günler ýurdumyzyň mekdep okuwçylarynyň gyşky dynç alyş möwsümi şadyýanlyk ýagdaýynda dowam edýär. Olaryň wagtlaryny hoş geçirmekleri üçin giň gerimli çäreler geçirilýär. Bu ýerde geçirilen Täze ýyl baýramçylyk dabarasynda çagalaryň sagdyn we ruhubelent ösmegi ugrunda bimöçber tagallalar edýän Milli Liderimiz Gahryman Arkadagymyza hem-de hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyza çagalar özleriniň ajaýyp çykyşlary bilen sagbolsunlaryny beýan etdiler.
kämilleşmek, tejribeleri artdyrmak yzygiderli geçirilýän sport bäsleşiklerinde esasy wezipä öwrülýär, bu ýagdaý ýaşlaryň gyzykly bolmagyny üpjün edýär. Ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda yzygiderli häsiýetde geçirilýän sport bäsleşikleri ýokary netijelere beslenýär, ýaşlar ussatlaryň kemala gelýändigini äşgär edýär, özara duşuşyklardan ybarat bolýan ýaryşlar her bir turbanyň ukybyny öwrenmeklige mümkinçilik berýär. Çekeleşikli häsiýeti bilen tapawutlanýan duşuşyklar talyp türgenleriň barha kämilleşýändigini äşgär edýär. Gyzykly oýunlar ýaşlara özboşa bezeg berýär. Sport bäsleşikleri talyp türgenleriň tejribeleriniň ýokarlanýandygyny görkezýär. Ussatlygyň ynam, yhlas bilen utgaşmagy belent sepgitleri eýelemekde möhümdir. Ussatlygy artdyrmakda özboşy mekdebe öwrülýän ýaşlarda esasy wezipe ýokary netijeleri gazanmak bolup durýar. Her bir türgeniň başarnygyny öwrenmeklige mümkinçilik berýän sport bäsleşikleri geljekki üstünlikleriň özenidir. Talyplaryň arasyndaky gyzykly duşuşyklar türgenleriň ýokary taýýarlygyny görkezýär, sport bäsleşiklerinde ýokary netijeleriň gazanylmagy aýratyn bellärliklidir, çünki bu ýagdaý halkara ýaryşlarynda üstünligi üpjün eder.